Medo wò zɔ na wò va agbeŋkeƒe ya va la tsi. Egbe nu yi medi be míakpɔ nye be Biblia ƒe wobe Yohanes, Yohanes ƒe agbalẽ. Le egɔme se nam be Yohanes ƒe agbalẽ. Yohanes ƒe agbalẽ tawui ene. Yohanes ƒe agbalẽ tawui ene tso kpukpui gbãtɔ kɔ yi ɖe gɔme vi ɖe. Maxlẽ vi ɖe. Ee, makpɔ tanya suea. Tanya sue abe Yesu ƒe kaklanyawo, Gbɔgbɔ kɔkɔe, ŋugbedodo na nusrɔ̃lawo. Ele gɔme se nam ɖe? Ok, fifi lae mayi nyaa me, nya la be, Migana miaƒe dzi naʋuʋu nyanyanya o. Mixɔ Mawu dzi se eye mixɔ nye hã dzinye se. Fofonye ƒe me la, nɔƒe geɖe li, nɔƒe geɖewo li. Ɖe mele nenema o la, ne megblɔe na mi. Elabena meyina be madzra teƒe ɖo ɖi na mi, na mi, eye ne meyi, eye medzra teƒe ɖo ɖi na mi la, Magava eye maxɔ mi de nye ŋutɔ gbɔnye, be na afi si nye lãme li la, miawo hã mianɔ afi ma. Amen. Egbe nui ta mekɔ nya ya kɔ vae nye be, edze be míaʋu susu. Eya nye nya gbãtɔ yi manɔ gbɔgblɔ. Edze be míaʋu susu míatɔe ne míakɔ nɔ Biblia xlẽ Me ɖe gblɔ kple susu be Yesu Kristo va anyigba dzi, etso dziƒo ya wòva anyigba dzi. Wobe wodzi ya wòva anyigba dzi, ya wowui, wole dzodzo la ya wòbu ge ɖe ayame. Ya abe ale yi bu ɖe ayame si gbe ke agatrɔ agbɔ va. Míatɔwoe. Nye megbe be matrɔ gbɔ va o. Yesu ku nyateƒe. Matsi na we. Míame yibɔwo ɖe, medi be míakɔ míaƒe susuwo kɔ da ɖe anyigba. ne míase nya gɔme. Bikɔ mekpɔ be mía ameyibɔwo ɖe, míawo koe ya wonɔ nu gblẽ le susu me na wo. Míawo ɖe ya yewo kɔ agbalẽ kɔ va flu míwo. Mi le Yesu akpɔ abe ame yi míava do go le teƒe ɖe. Vɔ matsi na o ne Yesu de le ɖe. Eya nye yevo. Ne Yesu de le ɖe, eya nye yevo. Mawudɔla ame bɔtɔ mele o. Yesu ameyibɔ tɔ melo. Fifi la kura ede do le Ghana. Yi wònye ŋukpenu wɔ. Wònye be Roman Catholic tɔwo kɔ nu ma kɔ do ɖa. Ele gɔme se nam ɖe. Ede do le Ghana. Yi wònye ŋukpe be wota abusam be ya ele ame ele yibɔ. Ya tɔ Yesu ɖe aʋa le ale si ya kɔ afɔ kɔ da ɖe edzi. Ya wònye kpetata. Amewo le aƒa do le Ghana dukɔ me fifi la be ɖe no dee ɖa. Togo me tse si gbee rɔmpɔɛ ɖe sia ɖe na ge ɖe le Togo me akpɔe. Aleke wònye be èle bexɔ me alo èle atixɔ me ne va le tithe dɔ nya tithe dzɔ na nu yi wolé adzɔ na bishop. Prophet Senai gblɔ be ɖe megakɔ tithe kɔ va na yi o. Vayi di ame ɖe nakɔ tithe kɔ na. Me bianku ɖe na ne pastor ɖe le nuƒo atradi si gbede wanya be amia ɖe mia ƒe nyɔ di o le. Even though Biblia za o le. Yesu Kristo va anyigba dzi. Me gblɔ lo. Ele eku ɖe enɔ bubu nɔ dodo le xɔwo me. Vɔ me te bu va do ɖe la fi kra. Ya nye be yovo fia fitɔwo ɖe woawe kɔ agbalẽ kɔ va na mi ɖe. Yesu Kristo kple Mawu ɖe wo da ƒu me nye Mawu o. Yesu Kristo kple Yehowa ɖe wo da ƒu le fima. Nyateƒe ɖeka ye ne le ko gblɔe. Mebia se ŋtsɔ be, ame yiwo va yi xɔ accident kple yameʋu, Ethiopia yameʋuɔ ɖe, vɔe ka wowɔ? Woŋlɔe ɖe Biblia mea? Biblia kawo, enya kawo de? Biblia yiwo le ŋɔŋlɔ ɖe, ènya be wogbugbɔ ŋlɔ Biblia zi gbɔ zi adrea? Fifia Yesu Kristo be yi ne yeava yi dzra nɔƒedɔ ɖe na mí. Fika wòava dzre ɖo le? Ta wò ya ne kpɔ agbalẽa vɔ. Ne kpɔe, agbalẽa nye ya. Yohanes. ƒe agbalẽ ta wuiene tso kpukpui gbãtɔ kɔ yia? Ele gɔmese nam ɖi. Yohanes ƒe agbalẽ ƒe kpukpui ƒe ta wuiene tso kpukpui gbãtɔ kɔ yi ɖe dɔme gɔmea. Magblɔ be kɔ yi ɖe kpukpui enelia. Míatɔwoe menye nu me ye o. Yehowa mete ŋu dzra teƒe ɖe koe na mí o. Míawo ŋutɔe le bexɔwo tu, le atigliwo tu, le e, e, hokpatsawo me. Ya Yesu Kristo dzo le anyigba be ɖe yiyi ne yeava dzra nɔƒe do ɖi na mí. Aleke wòate ŋu adzra nɔƒe do ɖi na mí? Video ya mekɔ le wòfia ɖe mekɔ le wòfia ne nakpɔ teƒe ya good Dubai UAE ye ma. Ele Dubai kpɔ ye ma. Amewo le dziƒo tu le anyigba. Dziɖuɖuwo le dziƒo tu le anyigba. Dubai ye ma. Dziɖuɖuwo le dziƒo tu le anyigba. Míaƒe presidentwo ɖe, nu ka wɔm wole? Yewo trɔ zu Yesu Kristo na mí. Ya wole asi dom mía dzi le mía wu zã kple keli. Nyateƒea ɖekae, magblɔe tẽ. Kpɔ Dubai ɖa. UAE enye ya. Dubai, Abu Dhabi, kpɔ Dubai ɖa. Mía tɔwoe. Yesu Kristo dzo le anyigba dzi be ɖe yava dzra nɔƒe do ɖi na mí. Ne yi dzra nɔƒe do ɖi vɔ ɖe yava kplɔ mí. 2000 years enye ya mekpɔ gbɔva o. Míatɔwe ame yibɔ ne meʋu susu o ɖe. Míanɔ ya me kakakakaka míavɔ le anyigba dzi. Ya nye ma factory ɖeke ɖeke ɖeke mele o. Ya yevu wɔ mí kluvi. Torchlight yevu awɔ ya kɔ va na mí. Awu ye vɔ ahɔ ya akɔ va na mi. Ya miawo ya mi nɔ anyi kpo. Ya mi le fuɔ kpe ya ko mi le awu. Mi ne mi kpɔ ga vi ɖe ko mi kɔ va yi ƒle. Ne mi kpɔ ga Afrika ŋutsu atso anɔ dziƒoxɔ ya tɔgbi tu. Yi me kpɔ nyata na eɖokui o. Yi me kpɔ ʋu factory ɖeka pɛ o. Miatɔwe ŋgɔgbe de mi le alo megbe de mi le. Yesu Kristo be yi dzo ya va dzra nɔƒe do ɖi na mi. Vɔ yovo la wo le yo woƒe dziƒo tu le anyigba dzi. ne yi london ɖe ya nakpɔ be nade le yi de amerika ne nakpɔ nu yiwo le dzɔdzɔ ɖa wole woƒe yevu dziƒo tu le anyigba dzi míaya mi le míaƒe dziƒo tu le míaƒe tame be ne yesu ava ɖe ava kɔ mi kɔ va yi da ɖe teƒe ɖe matsi na wɛ mɛ agblẽ magagblẽ ke yevu yi va wu míatɔgbewo xɔ wobo sika fi mi Etu ya wokɔ va wɔe. Ne womekpɔ nyawo ƒe history o ɖe, medi be nàva yi srɔ̃ wò history hafi nàkɔ Biblia. President of Africa, edze be ne wona be amesiame yi ke anye sɔfo koe dze be ne wòava yi srɔ̃ history. Vɔ hã wònye be president, corrupt president woe le fu de na mí ta ɖe. Woawo mele, fi ma mele wo ka o. Policy ɖeke mebla Kristotɔwoe o. Amesiame to ŋu tso ko sukuxɔ ɖe sia ɖe me ko wowu sɔlime. Ese ɖeke mekpɔ nu yi na menya gbãtɔ be Christianity efia fi fi ƒe habɔbɔ wònye ɖe. Eya nye nu ma be ese ɖeke mekplɔ ame sia ame ate ŋu atso ko ayɔ eɖokui be yi nye yi nye bishop. Ame sia ame ate ŋu atso be be yi nye pastor, yi nye yi nye evangelist. Eyae na menya be Kristo eh, Christianity alo nyemenya ne Kristo habɔbɔ ma yɔe o ɖe efififi ƒe habɔbɔe adzoblasu ƒe habɔbɔ ya yewo kɔ va na mi ya ta ese melé ame ɖeke o ate ŋu abu sɔlime fa ɖeko nava ŋlɔ ŋkɔ koe kpa ni regulation melé na Christianity o Christian Union ɖe egaxɔxɔ ya ko nya miatɔwe kpale idoba le developing na Ya míawo la míle anyigba dzi le hea me, ehea duku mí efɔ kura wòmekpɔ nu yi nado egbe o. Ɖeviwo ƒe school fees wòmekpɔ xe o. Ele Mawu dzɔ be ne wòava kɔ wokɔ yi ɖe dziƒo. Yo yovo yi va wu mía tɔgbewo ɖe. Makpɔ dziƒo akɔ dziƒo ƒe safui kɔ na o be dziƒo ƒe safui ɖe ya nye ya o. Ao. Yovo mawɔ nu ma gbede gbede gbede gbede o. These are the men we look for. ame ŋutsu abe ŋutsu ya tɔgbi ɖe ya mi le didi le afrika ele gɔme se nam ɖe ŋutsu abe ŋutsu ya ɖe ya mi le didi le afrika ne wa na yes these are the people we need we need quality people like this in africa who can change africa into something miatɔ koe nye mianɔ dziƒo mianɔ yesu kristo dzɔ ne wòava kɔ mi kɔ yi ɖe dziƒo edɔ nye le gbɔgblɔ na wɛ mayi ɖe dziƒo dziƒo yesu kura le vɔvɔ na anyigba Yesu kura ɖe vɔvɔ na anyigba. Anye ne gbɔ va xoxo. Ele se ɖe. Aha. Nya ɖeka yi ma gblɔ na wɔ be edze be mi bu miaƒe susu mi akɔ xlã gbalẽ. Ele be xɔme Yesu Kristo me na xɔ. Yesu Kristo ɖe dɔle dɔle ya wɔ ame o. Mawu ame o ɖe anyigba be na va kpe fu vɔ hafi ne wɔ va kɔ kɔ yi ɖe dziƒoa. Eke ma vi ɖeka ta wɔ kɔ kɔ va anyigba. Vɔ ka ye wɔ? Ɖe nu vɔ̃ ma ɖa, nu vɔ̃ yi woƒe dzɔdzɔmenya va, Adam kple Eva ƒe nu ma ɖe. Ahatsoe. It is a big lie. Ahatsoe. Nye magblɔe na wòe. Ame ŋutsu abe ame yawo, these are the men we are looking for. We need people, responsible men like these people. Ele gɔmese nam ɖe, we need responsible men like this. Mega ŋlɔ ƒe dze agba ne na subscribe. Mebia ŋkeke ƒe dzɔgbenyɔe na wòe. Mia nɔ du.